makadii makadii mhuri yezimbabwe zita ndimr spana kana kari kekutanga kusvika pano chibva ngosubscribe kulike comment nekusheya e, pano tinokuinzirai nyaya dzakasiyana siyana dziri mumastreet dziri kupisa e, dzinonakidza nedzinosuwisa nyaya ndakauinzirai panapa inyaya inosuwisa kwazvo e, nyati nemudzimai wake hazvina kumumirira zvakanaka pari zvino Eh, pane maaudios ari kutenderera uye nemapictures nechichi nyaya dziri kutenderera dzekuti nyati anoshungurudza mukadzi anoabusa mukadzi anorova mukadzi anoita zvemagirlfriend anodzinga mukadzi mumotikari anoita zvinhu zvakawanda e, saka pane mavhidhiyo akabuda mazuva apfuura e, achinzi nyati abuda palive akadhakwa achidii achidii vanhu vakaenda kunoteerera nyati achitaura kuti Eeh musateerere zvinotaurwa nevanhu zvimwe zvamuri kuona pa social media iAI eeh iri kugadzira zvimwe zvinhu nekuti AI inoita kuti zvimwe zvinhu zvanga zvisipo zvive zviripo ndokubva vazoita live yaakauya nemukadzi wake achiti nhai baby eeh ndinokushungurudza here vachitaura but ukatarisa ipapo zvinoratidza kuti mukadzi anga asingade kudaira aitodaira zvekuratidza kuti ari kumanikidzwa kudaira ari kumbunyikidzwa saka nyaya iripo ndeyekuti Ndakuinzirai ma audios amai Nyati vachitaura nemunhu anonzi ndisisi vake vaakataura nawo achida kuzama kutsvaka rubatsiro. Saka pakutsvaka rubatsiro munongoziva kuti kana uchitaura ne audio unogona kukanganwa kudhilita kana kuti unotrusta munhu sehama yako kuti hapana zvainoita then sisi nekuzoona kuti zvavarwadza mararamiro ari kuita mwana wamai vake Eeh vakazo likisa ma audios ai ai saka musambofe makanyeperwa kunzi ai pane zvimwe zvinhu zvinogadzirwa ne ai kozoita zvimwe zvinhu zvisingagadzirike muchaona kuti mukateerera ipapo pane zvakawanda zviri kutaurika zvinoratidza kuti nyaya iyi ndeyechokwadi asi mukomana ari kuda kuvhara
manyika munhu iko akandinetsa ikakaka ndovekuti tikaita advert mari chingopinda mukadhi iri kunzi mari iri kurohwa nemaapo Nyatsoona anokuti maemail anenge achiuya kwaumwe kwandiri mari ikabuditswa ndotozviona kuti mari yabuda yaienda yemaapu ndonyatsoona kuti mari yaenda kumaapu saka munhu ari kudya mari yenyu sisi handidi kunyepa kana muchiziva munhu anonzi ari kudya mari pakabudiwa ne18 000 aidzoki pakabudiwa ne5 000 aidzoki apadzoki kana one rand Kurunzi waenda kumota mausiku iye akarara nosvika makazara doro iye anomwa mabrutal fruit ayaya iye musikana uyo anenge achirova masavhana akagara iko kumother city ikokoko ona pasi pecity pese pakazara mabhodhoro emasavhana ndaisazviziva inini kuti ndichapandukirwa zvakadai aa ndaisazvitarisira ndaisambozvitarisira kana kawani apa ndopandakaona kuti varume imbwa vane utsinye pandakazviona ipapa kuti aa Sisi munhu anoya mari ndiye munhu anopiwa mari sisi ini handipiwi mari pai ndikubvunza zvandikutaura handipiwi mari handizivi kupiwa kana kuti thousand makiki o thousand ita zvauri kuda noti enda umbonotengawo mapenda ako emukati chaivo chaivo handizvizivi ba izvo handizvizivi kunzi o mari ita zvaunoda nayo mari anenge atonzi okadeno ndataura kuti papera upo ndo mari anenge atonzi tora kadhi unotenga hupfu watenga hupfu uya ukangopfurikidza chete nekuwedzerwa tumwe tunhu tune tusina ye washandisa mari yakawanda ye chimwe chinhu saka sisi yangu inorwadza life yanditorarama inoda iri life yekuti waushande unenge uchishandirwa wakagara uchiswera uchingochengeta vana at least zvinonzwisisika unokuti ah, kondinheri ndiri kushanda mari acho but vana vari unenge uri kusanyuka ah.
Avo ndivo mai Nyati vanga vachitaura nasisi vavo vachitaura zviri kuvarwadza zviri kuitika mukati memba yavo. Musaterere zviri kuuya zvichitaurwa pasocial media kunenge kwaakunyepa kuda kuzama kutsvaga ende mukatarira kana rafu iri kutaurwa nemukomana kuti handina basa mukandi unfollowa chero 100,000 handina basa nazvo. Zvimwe zvatova zvekunyara dzimwe dzatongova pride kuonererwawo Kwapa paari nenyaya yekuti ari kuona kuti aita mari but izve social media zvinokwanisa kungopera ukada kuganzira vanhu vacho vakakubatsira but ei inini ndarwadziwa ndanyara zvese nekurwadziwa mainyati munhu akashingirira nemurume uya uya kubva vachirara mumukuku zvinozivikanwa nemunhu wese pasocial media mukuku kune vanhu vanogara musouth africa imba inorwadza yekuti kana kuchipisa inopisa kana kuchitonhora kunotonhora kuchipisa futi Mukuku iwoyo unodikitira marata zvekuti unototesa kana hembe. Kuchinaya futi unodikitira mukuku iwoyo zvekuti unototesa futi hembe. Ilife isina kumbonaka but mai nyati vakashingirira nemurume kusvika vasvika pavari nhasi. Vanhu vaari kuonererwa navo nhasi uno havanga Vanhu vaari kuchita navo mukadzi wake vanga vasipo paitambudzika ndoo vamwe vevanhu vaiseka vachiti Nyati vanoita zvekupemha vanhu vanoita sei asi nhasi ndoo vanhu vaakusiya mukadzi waaimira naye achipemha naye kusvika vasvika pavari nhasi guys izvi zvinorwadza ivaiwo nemoyo boys kana mazogara zvinorwadza zviri kuitika izvi handidi kukunyeperai aiwa ndinokutendai nevanotisapota e, kana kuri kufacebook munongoziva zvinoitika e, itai e, izvozvo kana kuri kuyoutube ibvai mangosubscribe nekuitawo zvimwe zvinoitika kuti tirambe tichiwana simba rokukutsvagirai nyaya tichiuya nadzo pano muchitandara muchiziva zviri kuitikawo munyika yenyu yemuzimbabwe thank you so much muswere munyasha